Ýadyňyzda bolsa, geçenki wideomda seriallar hem-de kinolar hakynda aýry bir bölüm çykararmy diýip sorapdym. Dostlar, eger isleseňiz siziň üçin kinolar, seriallar hakynda aýry bölüm çykaryp bilerin. Teswirde-de belläp geçiň. Sizden gelen jogaplar şeýleräk. Öňünden aýdaýyn, size maslahat berjek kinolarym, seriallarym kino industriýasynyň iň gowy serialy ýa-da kinosy bolman biler. Bu taýda meniň halan, meniň göwnüme ýaran kinolar, seriallar hakynda bir wideo taýynladym. Elbetde hem içiňizde görenler bolup biler. Spoýler halamaýanlar üçin elimden geleniçe spoýler bermejek bolaryn. Ilkinji seriallar bilen başlalyň.

Serialyň her bölümini aýry-aýry temada tomaşaçylara hödürleýär. Ýagny beýleki standart seriallara görä her bölümde tapawutly aktýorlar, tapawutly wakalar görkezilýär. Bulary bir-birine baglaýan bag, geljekdäki tehnologiýa we adamyň şo tehnologiýa garşy güýçsüz görkezselerem, serialyň içinde häzirki günümizde bolup geçýän köp zatlary taparsyňyz. Serialyň bir bölümindäki görjek zadyňyz Häzirki wagtdaky biziň boluşymyza meňzeýär. Paýlaşylýan suratlaryň laýkynyň köp bolmasy daş töremizdäki adamlaryň bizlere bolan pikirleriniň biziň üçin näli wajypdygyny görkezýärler. HBO, Game of Thrones serialyndan soň

Bir müň dokuz ýüz segsen altynjy ýylda Ukrainada Pripýat atly şäherde bolan elektrik atom stansiýasynyň ýarylmasyny görkezýär. Çernobil serialy sizi şo wagtyň içine alyp we käbir zadyň hakykatdanam näl bolanyny görkezýär. Serialyň bäş bölümini nädip gutaranyňyzy bilmän galarsyňyz. Eger-de sizem meň ýaly kelle garyşdyrýan seriallary ýa-da kinolary halaýan bolsaňyz, Onda bu serialy hökman görüň. Dark. Birinji bölümi Mikel atly çaganyň kiçi şäherde ýitmesi bilen başlaýar. Režissýoryň ady Baran Boadar. Bu serialda tomaşaçylar bütin ünsüni bize berip görsün diýen maksady bilen hakykatdanam bir ýerini sypdyrsaňyz näme bolanyna düşünmän galarsyňyz. Dark meniň gören seriallarymyň içinde iň gowy seriallaryň biri. Arkada çalýan sazlary bilen, ýagny fondaky sazlary bilen, kelle garyşdyrýan temasy bilen örän gowy iş çykarypdyrlar. Iki müň ýigriminji ýylda täze bölüm çykmaly we sabyrsyzlyk bilen garaşýan. Indi seriallarymyzy tamamlap kinolara geçeliň. Ilki bilen Joker kinosyny köpüňiz görensiňiz, görmedikler üçinem kiçiräk bir maslahatym, kinony meniňki ýaly öňki Jokere meňzedip görseňiz ýalňyşarsyňyz. Bärde Jokeriň içindäki duýgusyny we psihiki meselesi sebäpli nädip Joker bolanyny görkezýärler. Aktýoryň oýunçylygyny aýratyn aýdyp geçesim gelýär. Kino üçin ýigrimi kilo töwereginde horlandy, We Jokeriň duýgularyny bize kemsiz görkezip bilen Hoakin Feniks ýakynda geçiriljek Oskar baýragyny hak edýär meň pikirimçe. Soňky wagtda ünsümi çeken iň gowy kinolaryň biri Koreýaly režissýor Pon Jun Hunyň hödürlän Parasite atly kinosy boldy. Kino komediýa ýaly başlap, ýuwaş-ýuwaş triller bolup soňunda drama žanryna geçýär. Bu üç žanry bir-birine örän gowy baglan režissýor iki müň on dokuzynjy ýylda geçirilen Altyn palma şahajygynyň baýragyny almana mynasyp boldy.

Kinonyň içindäki bir sahnany aýdaýyn. Ýagyşyň ýagmasy baý üçin oňat bolsa, garyp üçin näle dert bolanyny görkezýärler. Kinonyň başlaýan we gutarýan sahnalarynyň meňzeş bolmasy, baýlyga giden ýoluň hemişe ýokarda bolmasy, garybyň pesde bolmasy we kino gutaransoň sizi uzyn-uzyn oý-pikirlere getirer.

Thank you.
Upgrade aslynda arzan kinolaryň hataryna girip gymmat bahaly kinolardan gowy diýip bileris. Baş roldäki aktýor awtoulag aşygy. I love you. Kino adam bilen tehnologiýa arasyndaky bir baglanyşygy görkezýär we kinoda STEM atly bir nanoçipiň geljekdäki tehnologiýanyň adamdan üstün boljagyny hem adamy özüne gul etjegini görkezýärler. Bölümiň soňuna geldik. Bärde kinolary ýa-da seriallary derňew etmedim. Ýagny analiz etmedim. Derňewi size goýýan. Häzirlikçe maslahat berip biljek kinolarym şulardan ybarat. Eger-de halan bolsaňyz laýk basyň we iki müň on dokuzynjy ýylda gören kinolaryňyzy, seriallaryňyzy teswirlerde ýazyň. Şular ýaly bölümiň dowamyny isleýän bolsaňyz onda onam belläp geçiň.